Croeso i gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau deg munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol i ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob rhan o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae pedair thema allweddol, Gwydnwch, Digidol, Gwahaniaethu ac Addysgeg Safon Uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch i wefan colegau.cymru.
Helo, fy enw yw Alison Davies a dwi'n Pennaeth y Creadigrwydd a Gofal yn Coleg Ceredigion yn Aberystwyth. Mae'r pennod hyn yn cysylltiedig gyda Colegau Cymru i Ddysgu a Dysgu um, o fewn yr adran. Um, heddi, dwi'n moyn croesawu Anwen Evans. Helo, diolch yn fawr iawn. Helo.
Yn lle ti weid bach amdano dy hun i fi anwen a beth wyt ti'n neud o fewn y coleg? Mhm. E, Anwen Evans ydw i, a dwi wedi bod yn dylithio yn y coleg ers dros 15 o flynyddoedd bellach. Um, fi yw tiwtor cwrs gofal plant lefel 2, ond fi hefyd y dysgu ar uh, lefel 3 gofal plant a iechyd, cwrs iechyd y gofal ar campus Aberystwyth. Gret, oce. Okay. Gallet ti gweud bach wrth, wrthau heddi yn glin a pa fath o technic wyt ti'n defnyddio o fewn di addysgu? OK, so techneg fi'n mynd i um, siarad am heddi yw sut i ymgorffori dwyieithrwydd o fewn gwersi bob dydd. Um, so fel o fewn gwersi yn unan, um, rwy'n ceisio gwneud y siŵr fod dwyieithrwydd yn rhan o'r gwersi trwy'r amser. So mae fe'n weledol i'r myfyrwyr. Maen nhw'n gallu gweld Cymraeg a Saesneg yr ddwy iaith. Um, a faint mor bwysig yw defnyddio'r ddwy iaith o fewn y gwersi. Um, So bydden ni'n fi- yy cyfarch y myfyrwyr bob tro ma' nhw'n cyrraedd mewn yn y Cymraeg yn gynta' a wedyn yn Saesneg, a erbyn hyn, sy'n rili diddorol, yym ma'r myfyrwyr yn tueddu i cyfarch fi yn y Cymraeg 'fyd nawr, yym so ma' 'na'n beth positif fi credu, i nhw jyst cael dysgu'r terme Cymraeg a magu hyder i d- i bo' nhw'n gallu defnyddio fe, a defnyddio fe yn bywyd bob dydd nhw, ma' fe'n bwysig. Gret.
Rho bach fwy o trosolwg o beth, beth wyt ti'n neud fel um, bob dydd. Ti wedi gweud bod ti'n dechrau o'r dechrau, o'r cychwyn sy'n bwysig, ti'n modd bod nhw'n deall bod ni'n neud yr hyn trwy hmm. ddoiaeth. Um, rho bach o um, ymchwil o fewn beth ti'n neud trosolwg trwy beth ti'n neud trwy dydd. Ok, so o fewn y gwersi pan fi'n dysgu, yym mae'r gwersi i gyd yn ddwyieithog, so mae Cymraeg a Saesneg, fel wedes i, mae fe'n weledol. Yym jyst pethe bach s- i magu hyder nhw, i nhw cael gweld b- yy fel faint mor bwysig yw Cymraeg yn bywyd bob dydd, yym fel yn y stafell ddosbarth, mae'r posteri i gyd yn ddwyieithog, yym geiriau cyfarch ar y wal. jyst bod nhw'n gallu cymeryd rhywbeth wrtho fe, um, mae'n bwysig iawn erbyn bod nhw'n mynd mas i'r lleoliad gwaith, bod nhw'n gwybod geiriau cyfarch, um, felly mae, mae defnyddio nhw yn hanfodol um, erbyn pan maen nhw'n mynd, mynd allan i'r byd gwaith. Um, a fi credu mae fe bwysig hefyd bod e'n dod o'r tiwtor, um, bod agwedd positif yn dod o'r tiwtor yn y lle cyntaf, fel bod myfyrwyr yn gallu, gallu dod i ymarfer a gweld, mae fe yn bwysig, um, hyd yn oed pobl sy, uh, tiwtoriad neu pobl sydd ddim yn, yn siarad Cymraeg, fod nhw'n ddi-Gymraeg, fod nhw'n dangos bach o ymdrech hefyd, fod nhw'n defnyddio Cymraeg, a mae na mynd i cael ei pasio ymlaen i'r myfyrwyr wedyn. O fewn lleoliad gwaith, bod ti'n gweud bod y merched yn mynd allan neu'r bechgyn yn mynd allan, sut wyt ti'n annog nhw i ddefnyddio'r iaith gyda'r plant? E, o fewn lleoliad gwaith, maen nhw'n mynd i dod ar draws plant, teuluodd, staff eraill falle, sydd yn, yn gallu medru siarad Cymraeg, um, a enwedig o fewn yr ardal le ni'n byw, mae Cymraeg yn, yn bwysig dros ben. Felly, ni was, ni'n gweud o fewn lleoliad, mae plentyn mynd i cyfarch nhw falle, neu gweud, gweud rhywbeth wrthyn nhw'n Cymraeg, achos falle bod y plentyn bach na methu siarad Saesneg So mae fe'n bwysig bod nhw'n deall yym beth mae'r plentyn yn gweud yym a medru falle ateb nhw'n ôl. Ni ddim yn gweud a ni ddim yn disgwyl i nhw ateb nôl mewn brawddegau llawn, er enghraifft, ond jyst bod nhw'n gallu deall a jyst falle, falle um, ateb y plentyn nôl. Chymod, mae'n bwysig pan, pan mae pobl yn gweithio gyda plant, bod nhw'n fod nhw yn gallu deall bach o beth fod nhw'n gweud, jyst i cael datblygu perthynas rhwng nhw hefyd, a i nhw cael profiad cadarnhaol pan maen nhw allan yn y lleoliad, mae hwnna'n bwysig.
Gret. Um, beth mae'r myfyrwyr ei hunain yn meddwl am hyn? mae'r myfyrwyr wedi bod yn, maen nhw'n positif iawn amdano fe, a fel wedes i'n gynharach, um, ma' fe'n ma' fe'n grêt achos o'n i 'di sylwi rhai o'm myfyrwyr falle nath ddechre'n o'dd yn ddi-Gymra'g yy ma' nw nawr yn cyfarch fi yn y Cymra'g sydd yn rili rili neis i gweld yym bo' nw'n def- dechre defnyddio fe a magu hyder o fe a gweld le ma' nw wedi datblygu hefyd yym a falle gobeitho bod e'n rhoid ewn o nw i myn' mlan i dysgu bach mwy o Cymra'g. Ma' nw'n meddwl ww fi 'di dysgu hwn yn barod yn 'unan a falle bod e'n myn' i um, sbarduno nhw i mynd mlaen, i falle cael bach o gwersi Cymraeg hefyd. Um, fyd, mae fe bwysig fod myfyrwyr y deall, achos y maes maen nhw'n dod mewn iddo, sef gofal plant, mae fe'n hynod o bwysig i nhw deall y pwysigrwydd o dwyieithrwydd hefyd. Um, fel, fel bod nhw'n medru cyfarch y plant a deall beth mae'r plant yn defnyddio pan maen nhw yn mynd alla, allan i'r lleoliadau gwaith. Um, pethau fel, bore da, prynhawn da. Mae yna'n dechreuad positif. Mae pethau bach um, maen nhw'n mynd i gallu datblygu yn pen draw yn mynd i magu hyder a maen nhw'n mynd i mwynhau mwy o'u profiadau nhw fyd.
Gret, beth wyt ti'n gweld yw'r byddion y, y byddion y defnyddio'r um, Cymraeg a deall Cymraeg um, yw enwedig pan byddwn nhw'n mynd allan i'r byd gwaith. Um, mae, ma dweithrwydd neu deall Cymraeg yn hanfodol yn y maes gofal plant. Um, Wrth ddefnyddio gwahanol technegau ar fy gwersi, mae hwnna yn rhoi cychwyn i'r myfyrwyr um, a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe o'r dechrau, so pan maen nhw'n dechrau ar y cwrs, maen nhw'n gallu gweld, mm, mae hwn yn bwysig, maen nhw'n cael, maen nhw'n cael dod o'r Cymraeg mewn, mae popeth yn dreithog, mae unrhyw um, pethau maen nhw'n gwneud o fewn y dosbarth, ni'n ni, gweithio nhw treol egin nhw i wneud e'n Cymraeg a Saesneg. Um, fel so bod y ddau yn gyfartal? yes, mae'r ddau'n gyfartal. Mae hwnna'n hynod o bwysig bod y ddau yn gyfartal. Bod, um, a fi'n credu, achos bod ni'n neud e o'r cychwyn cadar, maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe. A i fod yn onest, sy'n un myfyrwyr, sy'n un yn cwestiynu dim byd, maen nhw gyd yn positif iawn amdano fe. Grêt.
Yy reit, yym gallet ti rhoi unrhyw awgrymiade i staff bydd yn defnyddio fe falle am y tro cynta bo' nhw jyst wedi dod mewn i ddeall Cymrâg a bo' nhw wedi dysgu t'mo' yw unrhyw awgrymiade sut bydden nhw'n gallu defnyddio yr hyn o fewn y dosbarth? Ia, yym ma' 'da fi tri awgrymiad yym o beth y gallai yym aelodau o staff ei wneud. So yr un gynta yw wneud yn siŵr bod y staff yn cadw fe'n syml. Yym ma' camau bach i ddechrau yn mynd i helpu unigolion i magu hyder ac yy adeiladu ar y sgiliau. Hynny yw, chi ddim yn disgwyl yym siaradwr ddu Cymraeg falle i siarad brawddeg o Cymraeg mewn y mis cynta. Jyst cadw fe'n syml, dim rhoi gormod o pwyse ar y myfyrwyr a jyst jyst cadw wneud e a yn y diwedd mae'r myfyrwyr yn mynd i dysgu ohono fe 'fyd. Yym yr ail un, a fi'n meddwl mae hwn yn hynod hynod o bwysig, yw mae angen i'r aelod o staff i dangos brwdfrydedd hefyd. Yym Os nad yw'r staff yn dangos brwdfrydedd tuag at y iaith a'r pwysigrwydd o defnyddio'r Cymraeg, wedyn ma' fe'n mynd i fod yn anodd iawn i i'r myfyrwyr i i ca'l y yr teimlad o'r pwysigrwydd 'na hefyd. Ar diwedd y dydd ma'r myfyrwyr yn ymateb i agwedd y staff yym a fi jyst yn teimlo os ma' fe'n ca'l 'i neud o'r cychwyn cadarn ma' nhw'n gwbod yy ma' nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe a sdim cwestiyne yn ca'l eu holi ma' nhw'n gwbod fel hyn mae fe'n mynd i fod a, a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe. Um, a'r trydydd peth yw i dechrau uh, dwythrwydd o'r cychwyn cyntaf. So pan mae blwyddyn academaidd newydd yn dechrau, um, mae fe bwysig bod nhw'n gallu gweld bod e'n rhan o dysgu bob dydd. Um, peth anodd iawn i dysgu rhywbeth ar hanner ffordd trwy'r blwyddyn. So os mae fe'n cael ei wneud o dechrau, hyd yn nod cyn y dechrau, yy yn ystod y cyfweliad, yn ystod be bynnag sy'n mynd ar y we gyda'r coleg, um, bod popeth yn dwythrwg o'r cychwyn cyntaf, pan mae'r myfyrwyr na'n edrych ar pwy cwrs maen nhw'n mynd wneud, maen nhw'n gallu gweld, reit, mae Cymraeg a Saesneg fan hyn, mae fe'n yn hanfodol bwysig. So maen nhw'n gallu gweld o'r dechreuad um, bod popeth yn ddwyieithog a wrth ddod i wneud cwrs gofal plant, y pwysigrwydd

yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch ei roi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o bodlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin â themâu gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Darganfyddwch fwy heddiw!